Әссәләмегаләйкүм хөрмәтле тамашачылар дин кардәшләребез! Әссәләмегаләйкүм хөрмәтле Рәдиф хәзрәт! Вәгаләйкүм әссәләм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ! Исем сайлау катлаулы һәм шул ук вакытта күп вакытны тәләп итә торган эшләрнең берсе. Хәрбер ата-ана балага исем сайлаганда аңа җыйнак, матур әйтелешле һәм шул ук вакытта мәгънәле исем сайларга тырыша. Ләкин тора-бара кеше үз исеменнән канәгать булмыйча аны үзгәртергә дә мөмкин. Бу очракта исемнәрне үзгәртергә ярыймы? Гомумән, исем сайлаганда ниләргә игътибар итәргә кирәк? Бу турыда без Кукмара районы имам-мөхтәсибе Рәдиф хәзрәт белән сөйләшербез. Рәдиф хәзрәт, бүгенге сәхифәбезне шундый сораудан башлыйсы килә, исем сайлаганда нинди кагыйдәләр үтәлергә тиеш? Гомумән, балага исем сайланган вакытта аның ул тормышына йогынты ясыймы? Аллаһның рәхмәте булсын, бу бик мөхим сорау, чөнки кешенең тормышы шушы туганнан соң башлангычында әти-әнинең исем сайлавыннан башлана дисәк була. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә әти-әни каршында өч бурычны вазифа итеп йөкләп куя. Бала тугач та иң беренче әти-әни исем сайларга тиеш. Бер караганда бер катлаулыгы юк шикеллек. Мин инде аны никахларда да яшьләргә әйтәм. Анда әтинең ике хәрефен, әнинең өч хәрефен алалар да, мәсәлән, теге Илфани дип исем кушалар. Илфани кибет исеме генә булып кала шулай бит, чөнки аның инде мәгънәсе юк. Шуңа күрә исем булырга тиеш мәгънәле, чөнки шушы баланың яшәгән дәвердә ул исем аның холкына, яшәешенә турыдан-туры тәэсир итә. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә безгә әйтә, Сез бер-берегезгә нәрсә дип эндәшсәгез дә, ул дога. Мәсәлән, мин кемгәдер яхшы дога кылам икән, фәрештәләр, Үзеңә дә шул булсын, үзеңә дә шул булсын, диләр. Аннан, мәсәлән, сезне дә мактыйм икән, Сез матур, сез чибәр, дип, шулай бит. Бөтен кешегә рәхәт, матур сүзне ишетү. Шул ук вакытта, әгәр дә начар сүз белән эндәшәм икән, бер кешегә дә ошамый, шулай бит? Шуңа күрә без бер-беребезгә яхшы сүз белән эндәшәбез, Фәрештәләр, үзең дә шундый бул, дип торалар, мәсәлән. Һәм кешегә дә бу турыдан-туры тәэсир итә. Мәсәлән, син балага, Син тырыш, булдырасың, әйе, син инде яхшы эшлисең, дип. Син инде шундый батыр, булган, уңган, чибәр син дип торсалар, мәсәлән, әлбәттә, ул тырыша, ул теге артык мактау түгел, ләкин инде мәгънәсе белән инде Аллаһ Тәгалә шушы исеменә күрә җисемен туры китерә, иншаллаһ. Һәм ул аның әхлагына, холкына, гомумән, яшәешенә тәэсир итә исем. Шуңа да әти-әни исем сайлаганда, әлбәттә, инде иң беренче Имамнар, хәзрәтләр белән, әти-әниләр белән киңәшеп, мәгънәле, аһәңле, аңлаешлы исем бирсәләр иде балаларына, чөнки алдагы көндә, менә яшәеш дәверендә балалар инде шушы исем белән үзләре кычкырып йөрмиләр, бөтен кеше аларга эндәшә. Шуңа күрә бөтен кеше аларга эндәшкән дәвердә, димәк, инде бөтен кеше аларга дога кылырга килеп чыга, мәсәлән, димәк, инде ул дога Аллаһ Тәгаләне кабул итә һәм шушы балага шушы насыйбын бирә. Шуңа да исем бик мөхим, аны инде Аллаһ Тәгалә Өч бурыч куеп, шушы өч бурычның берсен исемгә бирмәс иде, чөнки кайбер кешеләр теге сорау бирәм дә инде вәгазьләр вакытында, нәрсә дип уйлыйсыз менә өч бурыч дигәч, берсе кемдер әйтә корбан чалу ди, чөнки ул бик зур, мәсәлән, теге вакыйга бит инде зур вакыйга, кемдер инде сөннәткә утырту ди, кемдер башка гамәлне атый, ләкин Аллаһ Тәгалә исемгә бик нык игътибар бирә, шуңа күрә исемне сайлаганда менә яшьләр дә, Берүк игътибарлы булып, теге әйдә ярар инде, ә, мәсәлән, нинди исем булса да, менә монда ошамаган булсын, хәзер яшьләрнең арасында шундый мода китте, теге менә мондый булсын, тегендый булсын дип инде исемнәрне ә, мәсәлән, бер яшьләргә баргач, шулай алар инде без ди Эрик дип кушабыз, Эрик дип инде Мин әйтәм, Ирек бит инде ул, димен, әбиләре янында аралаштыра. Улым, Ирек инде ул, Ирек, дип, Ирек түгел, Эрик ул, ди, әйе. Ләкин бит шушы Эрик үсеп җиткәч, әти-әнигә дә, мәсәлән, Эти ди башласа, Эти, әйе, шулай бит инде, әйе, Эти, болар гына, дип, мәсәлән, әйе, ул инде, әлбәттә, бик мөһим, шуңа күрә исем сайлаганда, теге ниндидер мода, кемдер каршында мактану өчен түгел, ә шушы бала Игелекле булсын, тәүфиклы булсын, Аллаһы көндә хәерле хезмәтче булсын, кадер-хөрмәт ихтирам күрсәтсен, игелекле бала булсын өчен әти-әни моңа инде бик җитди карарга тиешләр Аллаһ бирсә. Менә яшьләребез дә шулай ук бала туганчы, иң беренче кыз бала туса, кем дип исем куша, анда малай туса, кем дип исем куша, шулай бит, ну хәзер инде үзе күрсәтә, алдан белеп торалар, шулай бит, кем туасын. Ләкин барыбер әти-әни инде үзара килешеп, аңлаешлы, аһәңле, матур исем бирергә тиешләр. Һәм аның шундый үзенчәлеге дә бар, хәтта инде больницадан чыгарганда ук шушы исемне бирергә кирәк, кайвакыт безгә киләләр хәзрәтләргә, хәзрәт шушындый исем кушарга иде дип, ләкин инде больницада исемне яздырып чыккан булалар, аны ни үзгәртеп булмый, ни нишләп булмый диләр, ләкин үзгәртү, кирдән инде бөтен кәгазьләрне кабаттан эшләү, әлбәттә, мәшәкатьле. Шуңа күрә әти-әниләр инде алдан шушыны уйлап эш итсәләр иде, ягъни моны инде баланы кайчан тәрбияли башлыйсы соң дип берәү килеп сораган бит бер галимнән инде, өч яшь булды инде балама, кайчан тәрбияли башлыйсы була дигәч, син инде ачыламы, өч елда тугыз айга соңа калгансың дигән, шуңа күрә Бала инде, әлбәттә, теге әти-әни ниятләүгә, планлаштыруга, аның тәрбиясенә алар тотынырга тиеш, ягъни алар уйларга тиеш, исемне ниндине бирәбез, чөнки беренче бурыч, исем, икенчесе, тәрбия, өченчесе инде аның өйләндерү, башлы күзле итү, Аллаһ бирса. Менә шул, шуңа исем бик мөһим, аңа инде әти-әниләр игътибар итсә иде. Аннан менә тагын үзенчәлекле исемнәр бар, кайбер исемнәрдә, мәсәлән, тыелган сүзләр куллана яки инде начар мәгънәле исемнәр, Әлбәттә, мондый вакытта пәйгамбәрбез саллаллаһу галәйһи ва сәлләм үзе дә ул исемнәрне үзгәртә торган була. Мәсәлән, сәхабәләр, аның теге янәшәсендә йөргән мөселманнар, ягъни пәйгамбәребезне күреп, аңа иман китергән кешеләр, алар арасында да исемнәрен үзгәрткән кешеләр бар. Шул ук вакытта, мәсәлән, башка милләт кешеләре динне кабул итсә, аларның исемнәренә шулай ук игътибар ителә. Хәтта үзебезнең Татарлар арасында да, мәсәлән, ут дигән мәгънәгә ия булган нар дигән исем, әйе, мәсәлән, исемдә инде нар дигән яңгыр икән, кайбер телләрдә аны инде әйтәләр, мәсәлән, ут түгел, ә ут чәчәге, мәсәлән, кызыл төсне аңлата, аңлата дип, мәсәлән, шундый мәгънәндә. Ләкин Әгәр дә ул килә икән турыда турыдан тур мәсән Ли нар Ли дигән кисәкчә ул кайда дигән урынны билгеләтә Нар ут ягъни утка дигән шушындый исем ягъни сиңа эндәшкән саен сиңа әйтә син утка син утка син утка син утка ягъни кешегә шушындый теләк телиләр килеп чыга шуңа да менә бу исемнәрне әлбәттә инде үзгәртәләр чөнки аның әйтәләр инде килеп чыгышы теге Ленин армиясе Ленар мәсәлән әйе Ләкин дин ягыннан караганда, әлбәттә, ул мәгънәсе начар, шуңа күрә андый исемнәрне инде үзгәртүчеләр дә бар. Әйе, шуңа менә әгәр дә кемнеңдер исеме үзенә, мәсәлән, таныш түгел икән, мәгънәсен белми икән, әлбәттә, кайсыдыр хәзрәткә килепме, исем китабыннан карапмы, ул исемне инде үзгәртү ягын карасалар, әлбәттә, күркәм. Чөнки. Күп вакыт киләләр Кайчан, кайчан кешенең тормышында ниндидер авырлык башлана, мәшәкать башлана, алар инде төрле сәбәпләр эзли башлыйлар, башта сихер түгел микән, бозым түгел микән, аннары исемне үзгәртеп карыйк микән һәм башкалар һәм башкалар. Кеше инде чыгу юлларын эзли, менә шул вакытта күп вакыт килеп инде хәзрәт, әйдәгез, исемне алмашыйк әле дип эндәшүчеләр бар, әлбәттә. Бу бик мөһим, шуңа күрә үзегезнең исемне мәсәлән, әгәр дә инде, Кайчандыр сезгә әти әни тырышып кушкан, сүз дә юк, Аллаһның рәхмәте булсын аларга, шулай бит, алар да инде тәрбиягә зур өлеш керткән, шулай бит, ләкин әгәр дә исемнең мәгънәсе инде дөрес түгел икән, яки исемнең мәгънәсе, мәсәлән, начар икән, ул вакытта, әлбәттә, инде аны үзгәртү мөһим, һәм үзгәрткәндә дә Теге килеп хәзрәткә азан әйттереп камәт төшереп кенә түгел, ә инде паспортны да үзгәртү кирәк, аның өчен күпмедер анда ике меңгә кадәр госпошлина түлисең дә, мәсәлән, синең паспортыңда инде яңа исем белән бирәләр һәм аңа печать сугалар, ягъни башка документлар алмаштырмасаң да, сиңа инде, димәк, паспортың алмашынды, шундый исем үзгәртелде дип бирәләр дә, димәк, килеп чыга, сиңа инде шушы паспортыңда исем үзгәргәч, шушы исем белән бөтен кешене дә яшәтергән була. Чөнки күп вакыт кешеләр исемнәрен үзгәртәләр, мин сорыйм инде. Паспортыңны үзгәртәсеңме? Юк, үзгәртмим. Ә бу исемең белән дәшәчә? Юк, дәшмиләр, мәсәлән. Әйе, андый практика булган, мәсәлән, элгәре заманда инде, шушы 90 нчы еллар башында хәзрәтләр никах укыганда, мәсәлән, Вячеслав, әйе, Вячеславка, мәсәлән, Салават дип исем биргән дә инде хәзрәт, шулай бит, менә, ха, никах укырга була, әйе, никах укыганнар. Но аны бер кеше дә теге Салават дип атап йөрми. Әйе, алар фәкать киләләр, аннары әйтәләр, мәсәлән, безгә хәзрәт шулай дип әйткән никахта. Ну, сорыйсың инде, ә сиңа дусларың, иптәшләрең ул исем белән атыймы соң алар, сиңа эндәшәләрме ул исем белән, дигәч, юк, ул исем белән эндәшмиләр, ди. Шуңа, әгәр дә исемне үзгәртәбез икән, ул исем белән эндәшергә тиеш булалар, ягъни инде ул исем белән сине атарга тиеш булалар. Шуңа да аның өчен син тулысынча исемеңне үзгәртәсең икән, элеккесен онытып, хәзергесе белән тормышны башларга тиеш. Менә шундый булганда гына исем тулысынча